Mawu neyra wò, Mawu neyra wò le afi sia afi yi ke nèle. Mige ɖe ɣleti amenyi me eye enuamenyia le gbɔgbɔ me kple ŋutilã mea ye gɔmee nye nu ka? Gɔmedzedze yeye. Elabe ne èxlẽ nu va se ɖe ame adre, ne èɖo enyilia, ezu nu yeye be gɔmedzedze. Yesaya ƒe agbalẽ eta blaene vɔ tɔ̃ kpikpi wuiasieke ebe, Kpɔ ɖa, mele nu yeye wɔ ge. Le ɣleti ame enyia mea, Mawu le nu yeye wɔ ge le wòƒe agbe me. Mawu ana be mɔtata aɖo gbedzi. Le ɣleti ame enyia me la, enu matrɔmatrɔ azu tɔtrɔ le wòƒe agbe me. Ebe migaɖo nu gbaɖegbe nu o, eye migalé ŋku ɖe nu siwo dzɔ va yi la nu o. Kpɔ ɖa mele nu yeye wɔ ge. Megblɔ nya ɖi bena dziƒo newɔ nu yeye le wò agbe me. Mawu makumaku, Mawu matrɔmatrɔ nede nu woƒe nya me le ɣleti amenyiya me. Nenye be dziɖuɖu te dena nu ame ƒe nya me. eye tɔtrɔ va na Mawu yi ke nenye enu matrɔ matrɔ trɔ la nekpɔ nublanui na wò. Nenye wòbe nu vɔ̃, wòbe azɔlizɔzɔ, wòbe vodada, wòƒe agbenɔnɔ, nu yiwo nèwɔ le nyanya kple manyamanya me Woawoe zu mɔxenu na wò bena Mawu mate ade nu wò nya me o, Mawu mate age ɖe eme na wò la, ekema ènye Mawu ƒe kplu, Mawu ƒe amea. Medo gbe ɖa be nublanuikpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ, Mawu ƒe nublanuikpɔkpɔ ƒe gbɔgbɔ, Mawu nekpɔ nublanui na wò, Mawu nekpɔ nublanui na wò, ne wòahe tɔtrɔ yeye va wò agbe me. Azɔ ke to na si Wò ame yi ka ame aɖe ƒo fi de? Wò ame yi ka ame aɖe le teƒe ɖe le gbɔgblɔ bena eme manyo na wò wa matea ɖo ta o la? Megblɔ nya ɖi bena ɣleti ame nyi ya mea, enu yeye adze egɔme le woƒe agbe me. Mawu akɔ wò ada ɖe ta, wò mava anyigba o. Mawu ado wò ɖe dzi, wò mava anyigba o. Baba na ame ɖe natsɔ yi ɖe hunɔ gbɔ, bokɔnɔ gbɔ. sakpate ɖe gbɔ, legba ɖe gbɔ, ʋedu ɖe gbɔ, mamisi ɖe gbɔ. Ne ame aɖe tsɔ yi ɖe teƒe sia teƒea, woŋlɔe ɖi bena, lãnu sia lãnu woatu ɖe woƒe agbe dzia, madze edzi o, eye woabu fɔ aɖe sia aɖe yi ke tso ɖe nuwò. Megblɔ nya ɖi ɖe nuwò be ne ame ɖe le afɔ nu le du dzi, Le klo dzi, zɔ yina ɖe teƒe ɖe yina ɖe nane wɔ ga tsɔ gblẽ nu tso wò agbe ŋuti la, amea ati teƒe ma le Yesu be ŋkɔ me. Mawu ƒe nuɖusi neva dziwò, eye ɣleti yeye ya me, enu yeye nedzɔ le wò agbe me. Le míaƒe Tɔ kple mía Ɖela Yesu be ŋkɔ me, ese Mawu ƒe ame, apostol, Victor Hukpati ƒe gbe eye ame si nenye Mawu ƒe gbe le míaƒe anyigba yɔ dzi le ʋegbenyigba dzi. Mawu neyɔ tsɔ gbedodoɖaea tsɔ yra ame gbogbo aɖewo ƒe agbe le Yesu be ŋkɔ me. Amen.